sendi mwanangu unoziyaka zvawaitaura zviyaka aiwa ndiri kuzvionera less than two days ndiri pano kwemwana wako kwehanzadzi yako richard izvozvi mukadzi abuda vanzadzi yako haana kudya poriji ndanditakaundaakuzondi ndatakura zvidoyi zviya ndichiti agobikirwa porridge kana ndomuziva achine kuda porridge kwaiita hanzi ah, mukadzi is still resting zvekumasabhabhu mwana hashes ah, up to now ini ndasomuka kudhara ndikageza ndikapedza zvese hanzi ah, she still resting e eh, zvakaoma ah mira aiwa will sort it out aiwa ndozvigadzira its not a problem that one atobuda nenzara nzadzi yako imagine ende ikukuonda kwaaita iwe kani aonda mwana wangu unonzwa ndonzwa tsitsi ndaita seiko mangwana i think iwill make sure ndotobukumuka inini ndichitomuisira roporiji racho Eika kundodii zve mai varipo mwana anga achifa nenzara angobuda achiseka wena i knew kuti he was lying anga achitonyepa kuti hawo eat later kungodya izvo zvikafu zvinobikwa nevakadzi vaya kumusika vaya zvinobuda naye mwanangu akarara akarara murora wako ndikutoona hangu ningi music ee eh.
good morning mama
Alright said totaura mwanangu totaura later. Alright. Mamuka sei mama? Yes kana.
Muti makamamuka mamuka kumuka chii chacho? Kumamukira iwe makuseni. Somuka kudhara makuseni ikuita seinguwa idzi naiwe inguwa ikwidzi. 11 o'clock mama kuno uku munofanirwa kuwana nguva yekuzorora muchinyatsozvirarira unozorora waitei iwe izvozvi murume asobuda kuenda kubasa Atojaira kubuda asina kutodya uyu. Kuti buda asina kujaira kubuda asina kudya kuita sei kwacho? Ha? Mama ndozvatajaira kuno uku. Ayewa zviasikana atidi kudaro hazviiti izvozvo asikana. Mwana wangu ini ndoziya eh, achimuka makuseni chaanoda ikofi yake pasaidi neporiji yake rine dovi. That's why ndakauya nebhaketi redovi anakona bhaketi redovi ndakauya naro. Ndakariona mama.
Saka what is your problem? Chazvigadzirisa. You still unoresta iwe unongochimbondiudza. Unoresta chii? ndiudzewo chaunoresta iwe munorara muchigadha maperere ha munorara muchimhanya mapere asi munoshanda usiku pamwe hatiziko ndazoita madzikirira zvepaya ini ndazoita madzikirira ndakutotya beta ndiende hangu dzokere kumurume wangu ini mama mondinakidza veduwe mama adya here kudya chii chacho kudya chii chacho ndodya chii panapo wabika

ebp neshuga anozviziva izvo zviyakwira nyama dzakurwadza idzi zvakurwadza izvi asi ndadya mumba memwana wangu my only son my only son kufa nenzara
mama mm, musikana anondiwachira auya ndatomba hembe dzarichi kuti atowacha amuna hembe dzine tsvina here
chokwadi vakafabara chavakaona iwewe baba wangu wakafa pachuru iwewe mukadzi warichard basa rako ndereiko mba muno iwewe unoita kudaidza vanhu kuti uye mundivachire nehembe dzemurume wako Sanobvuma zvakadaro ini. Ha? Wona zvekutora dzangu inini kuti dziwachwe neuyo kutorwa iwe uripo. Chiswera wakarara uchiresta. Richards! Richards mwanangu! my only son mama ndomubhadhara ndomupa mari unomubhadhara unoshanda here iwewe mari yemwana wangu my only son rich akatomirira arapo nonononono mupe dzako iwe mupe dzako wobva wamupa nemari yako iwewe yaunoshanda kwete yemwana wangu ndauya kuzogadzirisa zvinhu pamusha pano ndauya kuzogadzirisa nyaka nyaka yese zvandainzwa nezvandiri kuona nemeso wangu ayo handidi wachira murume nonsense oh! hey! mapedzero upopota mama ndibuda hangu

Ah, ndaswera mumama. Eh, kuri seiko?
Kuri seiko kubasa kwako kumwana? Ah, kubasa kubasa bhozva. Hmm? Kuonaka kuti wanitsa. Ungachiona chiko. Ndisiye kakatuni ya ndabenge ndichiona masikati ya. Mama.
Unotiziya wani? Makatuni. Ah, mbaro ndivaraidza ndoita sei? Muno ndotoona iwo kamakatuni. Handiti hansa kuna zukuru. Aiwa zvinoita mama it's just a matter of time chete zvinhu zvese bho madhiri ese bho mototikudaro mwanangu chaizvo chisa zvekatuni iwe ndione nhai samama dyeiko nhasi eh, mwanangu aiwa chataura chataura iwe wadiko akupa here mvura unoziva isu kabatoko kati mvura uchingosvika mvura ufanira kumwa anozviziva here wakamudza

Nanzwa muchimbotaura zve nai mama. Ayo ndeta ndichiona zvindichitaura nai ko zvebasa. Ko nemamwe yemune kwata.
Zvinhu zvangu zvekumeso zvangaigirwa. We can share mama, mukwanisa kuzvishandisa zvinobetsera kugadzira kumeso usingamboiti.

hadziiko naiwe ndachitaura kana sahwi rangu uchaziva mainhingi mai chimuti vaya
ava vepaseri uchamuziva nenzi kakura katsvukirira nenzi uchamuziva aewa rega foni yangu iri pachaji ndokutaridza foto ndokutaridza foto shuwa

Mashura angu akapepa katatu.
I'm back. Hey. So what are we having here? Ah, my levels are quite muy barato. Ndo zvinoitwa kumasabhabhu here zvina iwe Richi. Shuwa na iwe Richi iwe mwanangu.

neiva pana mvura here iwe inde wakapusa kudaro ne unoseva murume pasina mvura ha unoseva anoda kundiurayira my only son you want to kill him hey ah, no no she knew she knows kuti unofanira kumvura inongoizwa pasaiti

Sadza iro raoma iri. Mama please. Ko Anofanira kumeka sure kuti kana wakuuya wofona. Handiti wokubikira sadza. Iye kana akabika rake anongobika wodya wozvidyira mambo dzake. But izvizvi ndaapano it's fine now. Mama I'm fine. Even I'm satisfied. Ndokubikira.
Ndokubikira. Eh, iwe turi na body kumaplaza.
Eh, ah, iwe iwe. Secrets zve. Seriously. Mm.

but okay but, it's fine but munoona kuti chinga
munhu anoremekedza vanhu vakuru hauye achipesaira pesaira zvaari kuita izvi izvi ari kuita izvi mm, mm, mm, saka kuti makuhwa ka ndambokaudza makuhwa aya makuhwa munhu anogadzirwa nemaplastic kanozvida kanozvida zvekunzwa inzwa tunyaya manje ini ndauya kuzogadzirisa chi nyaya
richard mwanangu you are not happy mama you are not happy

mama ndaitaura nyaya yenyu nababa vako chimbondinzwaiwo imwe ndiri mwana wenyu nensi ndakataura naye ndikati nensi the best thing takura big
ndinokusiya kwarichardrichardhanesikana makura nditaura nyaya dzanenzika inanguka andingambogari panapa ausiitwazukuru vanodiwa rara uchifunga izvozvo nensi ari kuuya